Görkezen gudratlary barada seredip geçen aýatlarymyz siziň kalbyňyzy ruhlandyrandyr diýip umyt etýän. Meň şu gepleşikleriň üsti bilen paýlaşýan aýatlarymyň esasy maksady size ruhy durmuşyňyzda kömek etmek, hemem siziň Isa Mesihe bolan imanyňyzyň Hudaýyň sözüniň üsti bilen eşitýän gudratlar arkaly Güýçlenmek, imanyňyz Isada has güýçlenmegini men dileg etýän. Sebäbi meň paýlaşýan zatlarym Hudaýyň mukaddes sözünden, bu meň öz aýdyp oturan sözüm däl, Hudaýyň sözi, şoň üçinem Hudaýyň sözi gudratly, güýçli, ol bize durmuş berýä, kalbymyza rahatlyk berýä, hem aňymyza da asudalyk berýä. Ine, men şu günki gepleşigimi ýene-de Isa Mesihiň görkezen gudratlary, alamatlary hem şu dünýäde ýaşan wagtynda eden işleri bilen dowam etmekçi. Sebäbi Markus, Matta, Luka hem Ýohanna bize şu zatlar barada köp şaýatlyklary berdiler. Meniň siziň bilen Olaryň bar eden şaýatlyklaryny paýlaşmaga wagtymyz ýok, ýöne men esasy bölümleri, şol Hudaýyň Isa Mesihiň üsti bilen görkezen gudratlaryny görkezýän bölümlere seredip geçmekçi. Geçen gepleşigimizde men Markus kitabynyň dördünji babynyň otuz bäşinji, kyrk birinji aýatlaryna siziň bilen seredip geçdim. Şol bölümde Isa Mesihiň howanyň tebigatyň üstünden kontrollyk etýändigini biz görüp geçdik. Ine, oň şägirtleri şu bölümde şu ýel-tupan gämide kä gaýykda kä ýel-tupan turup, ondan gorkandyklaryny biz gördük. Isa ýatan Isa Mesihi turzup, Sen tur, biz heläk bolup barýas. Sen näme bize seredeňogam, sen bu zatlar seň perwaýyňa-da däl diýip şägirtleri Isa Mesihe şeýle ýüzlenip otyrlar. A Isa bolsa turup, o nämedi? Ýele diýe, tupana ýele käýedi diýe. Hem köle näme diýe, sen bol, dek otur, diýip şeýle ýüzlendi. Oň şol tebigatyň, kölüň, ýeliň üstündenem ol hökmürowanlyk edýär. Biz şony görýäs. Ol Isa Mesihiň şeýle söz agzyndan çykan badyna ýel ýatyp hemme zat eýýäm köşeşdi diýýär. Sebäbi ol Hudaýyň gudraty. Isa Mesihiň üsti bilen görkezip oturan gudraty. Onsoň şägirtlerine näme diýip otyr? Ol, Isa Mesih bize-de edil şu gün, biziň durmuşymyzda her hili apy-tupan bolup geçýär. Käbirimizde finans tarapdan kynçylyk bar ýa-da keselçilik tarapyndan kynçylyk bar ýa-da maşgalada aramyzda gatnaşyklarymyz kän gowy däl birek-birek bilen. Ine, şu barada, ine, şu zatlar barada biz oýlanamyzda, biziň durmuşymyzda bolup geçýän apy-tupanlar. Ýel, güýçli ýel. A şonda biz kalbymyzda Isa Mesihe, Hudaýa iman etýäsmi ýa-da şübhelenýäs? Ýa-da edil şu şägirtleň gaýykda, gämidäki şägirtleň gorkuşy ýaly bizem gorkup, Isa Mesihe iman etmeýändigimizi biz görýäs şu ýerde şägirtleriň. Soň Isa Mesih şo öz şägirtlerine, imansyz şägirtlerine ýüzlenip o näme diýýär? Näme üçin siz gorkýaňyz? Näme üçin? Ol size-de ýüzlenip otyr. Nähili ýagdaýda bolsaňyzam şu wagt. Öz mukaddes sözüniň üsti bilen Isa Mesih size ýüzlenip näme üçin gorkýarsyňyz diýýär. Näme üçin imanyňyz ýok? Näme üçin Maňa iman edeňizok? Näme üçin Maňa dileg edeňizok? diýýär. Men siziň şu wagt nähili situasiýadagyňyzy görýän, siziň kynçylykly pursatdadagyňyzy görýän. Siz näme üçin Maňa gelip, Meň adymdan dileg edeňizok? Näme üçin gorky kalbyňyzy gorkyny aralaşdyryp otyrsyňyz? diýýär. Gorky bu şeýtandan. Isa Mesihde Hudaýyň sözi diýe biziň kalbymyzda rahatlyk bolýar. Isa Mesihiň üsti bilen şu dünýäde bolup geçip oturan apy-tupallaryň, her hili bolup geçip oturan nejis zatlaryň, hadysalar bize hiç hili täsir etmeýär. Isa Mesihde. Sebäbi Isa Mesih şol haçda ölüp şu soň yzyna geldi ol. Üç günden soň direlip ýene şägirtlerine göründi kyrk günläp. Şo döwürde o näme diýdi? Men indi Atama. Göge galyp barýan, men ýöne size öz yrahatlygymy goýup barýan diýdi. Meň yrahatlygym size şu dünýäň berýän yrahatlygy ýaly däldir diýýän. Men öz yrahatlygymy size goýup barýan. Siz kalbyňyza alada etmäň diýýär. Men siziň bilendirin diýip, ol iň soňky sözleri şo göge galmazyndan öň Isa Mesihiň öz şägirtlerine ýüzlenen sözleri. Bu bize-de degişli. Bizem, eger biz Isa Mesihe iman etýän bolsak, Isa Mesihiň şägirtleri. Näme üçin ol şu meň rahatlygym bu dünýäňki ýaly däl diýýär? Sebäbi bu dünýäde biz, eger hemme zat gowulyk bolsa, kalbymyzda rahatlyk bar. Erbetlik, uruş turup oturan bolsa, biziň kalbymyzda gorky bar. Şoň üçin hem Isa Mesih diýýär, Meň rahatlygym bu dünýäň berip oturan rahatlygy ýaly däl. Şu dünýäde näme bolup oturan bolsun, Men siziň kalbyňyzda ýaşaýan diýe, Maňa bolan imanyňyzyň üsti bilen, Meň rahatlygym, siziň kalbyňyzdaky, içiňizdäki rahatlygym dünýäde bolup geçip oturan zatlar bilen täsir edilmeýär diýe. Şol rahatlyk näme bolsa-da siziň kalbyňyzda bar, sebäbi Men siziň kalbyňyzda ýaşaýan diýýär. Şoň üçin ol tapawutlandyrdy bu dünýäň rahatlygy bilen özüniň berýän yrahatlygyny. Bizi hiç bir şu dünýäde bolup oturan zatlar gymyldatyp bilmeýär. Sebäbi Isaň yrahatlygy biziň kalbymyzda. Bu gaty gudura, güýçli gudrat. Şu töwrekdäki bolup oturan zatlar bize täsir etip bilmeýär. Sebäbi Hudaýyň Öz Mukaddes Ruhunyň üsti bilen Ol biziň kalbymyzda ýaşaýar. Şoň üçin Ol size ýüzlenýär. Näme üçin imanyňyz ýok diýýär. A belki siz iman etýänsiňiz? Imanyňyz güýçlüdir Isada. Bu gaty gowy. Gaty gowy eger siziň imanyňyz güýçli bolsa. Şoň üçin sizem şony ýatdan çykarmaň. Şu ýerde görüp oturan gudratlaryňyz. Ölini ölümden direlden gudrat. Tebigatyň üstünden kontrollyk edýän gudrat. Hiwere kesellini gutuldyran gudrat. Suwy şeraba öwren gudrat. Siziňem durmuşyňyzda gudrat görkezmäge taýar. Sebäbi Isa hiç haçan üýtgemeýär. Şol öňki Täze Ähtiň döwründäki şägirtlere görkezen gudratlyny şu günem iman üsti bilen biziň aramyzda-da görkezýär. Oň mukaddes bize galdyrylyp gidilen mukaddes söz bu gudrat. Hudaýyň mukaddes sözi biziň elimizde. Şu döwürdäki şägirtleriň elinde Hudaýyň sözi entek ýokdy, ol entek ýazylmandy. Şoň üçin Hudaý öz sözüni pygamberleriň üsti bilen öz halkyna ýetirdi. Şu günki durmuşda bu bize zerur däl pygamberlik. Sebäbi Hudaýyň doly sözi bizde bar. Hemme pygamberlikler, Hudaýyň doly sözi biziň elimizde, Köne Äht, Täze Äht. Ine bu Biziň durmuşymyzdaky güýçli gudrat, Hudaýyň sözi biziň elimizde. Gaty güýçli. Ine, şoň üçin men ýene-de bir gezek size ýatlatmak isleýän, biziň Isadaky imanymyz ony hoşal edýär. Siz oýlanyp görüň, Ybraýymyň imanyny ýadyňyza salyň. Ol Isa, ol Hudaý Ybraýyma gelip çykyş kitabynda siz bilýäňiz, on ikinji aýatda Soň on ýedinji aýatda-da, on bäşinji ol tutuş şu aýatlarda görýäňiz, oňa ogul bermekligi wada berdi Hudaý. Näçe ýyl garaşdy ol? Ýigrimi, ýigrimi bäş ýyllap şol wada berlen ogla garaşdy. A soň ýigrimi ikinji aýatda görýäňiz, Hudaý oňa näme diýýär? Indi ahyry şol ýigrimi bäş ýyldan soň wada beren ogluny berdi Hudaý Ybraýyma. Soň ony Gurban etmek, gurbanlyk hökmünde hödür etmegi Ybraýymdan sorady. Ybraýymam Hudaýy sorag etmän, oň git diýen ýere gidip, öz ýeke-täk wada berlen ogluny, ýigrimi bäş ýyldan soň alyp, indi ýene-de Hudaý oňa ony maňa gurbanlyk gurban et diýip otyr. Ybraýym bolsa şony. Hudaýyň beren ýene tabşyrygyny ýerine ýetirip, öz ýeke-täk ogluny gurban etmäge taýyn boldy. Ine, şol, sebäbi ol Hudaýyň öz ogluny halas etjekdigini bilýärdi. Şol iman, oň Hudaýa bolan imany Ybraýymy Hudaý bilen has ýakynlaşdyrdy. Ol bizden hem şeýle Ybraýymda bolan imany talap etýär Hudaý. Sebäbi imansyz biz Hudaýy hoşal edip bilmeýäs. Ine, bu barada Ýewreýler kitabynyň on birinji babynda diýýär, Imansyz Hudaýy hoşal edip bilmeýär. Geliň, şu gün ýene-de Markus kitabynyň onunjy babynyň kyrk ikinji, elli ikinji aýatlaryna seredip geçeliň. Şu bölümde biz Isaň kör adama nähili şypa berýändigini görýäris. Isa olary ýanyna çagyryp şeýle diýdi, Özüňiz bilýärsiňiz, milletleriň arasynda başlyk saýlanlar olara agalyk edýär, gullar-da olara ygtyýar bilen baştutanlyk edýär. Siziň araňyzda beýle bolmasyn. Araňyzda kim uly bolmak isleýän bolsa, beýlekileriň hyzmatkäri bolsun. Araňyzda kim ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäňiziň guly bolsun. Çünki ynsan ogul-da özüne hyzmat etmegi üçin däl-de, hyzmat etmek üçin, köpleriň ugruna janyny töleg hökmünde bermek üçin geldi. Onsoň Ýeriho geldiler. Isa şägirtleri we uly märeke bilen Ýerihodan çykyp barýarka, Timaý ogly Bartimaý atly bir kör ýoluň kenarynda dilegçilik edip otyrdy. Ol bu gelýäniň nasyraly Isadygyny eşidip, Eý, Dawut ogly Isa, maňa rehim et diýip, gygyrmaga durdy. Köp adamlar sesini çykarmasyn diýip oňa käýediler. Emma ol öňküden hem gaty ses bilen, Eý, Dawut ogly! Maňa rehim et! diýip gygyrdy. Isa aýak çekip, Ony çagyryň! diýdi. Köri çagyryp oňa, Batyr bol, tur, seni çagyrýar diýdiler. Ol hem donuny taşlap turdy-da, Isanyň ýanyna geldi. Isa ondan, Seniň üçin näme etmegimi isleýärsiň? diýip sorady. Kör adam, Goý, gözüm görsün diýdi. Isa hem oňa, Bar, gidiber, imanyň saňa şypa berdi diýdi. Onuň gözleri tiz görüp, ýol bilen Isanyň yzyna düşüp gidiberdi diýýär. Ine, şu ýerde-de biz Hudaýyň gudratyny görýäs. Nähili gudrat? Ol köre nädip şypa berdi? Ilki bilen-ä bärde şu aýadyň başynda biz görýäs, şägirtleň arasynda kim beýik bolmaly şo barada dawa gidip oturan. Soň Isa Mesih olara kyrk dördünji aýatda araňyzda kim ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäňiziň guly bolmaly diýip olara şeýle düşündirip otyr. Hemmäňiziň guly bolmak diýmek, beýlekilere baş tutan hökmünde öz özüne degişli bolan halka hyzmat etmeli. Şony aýdyp otyr ol. Isa Mesih näme diýýär? Men özümem hyzmat edilmek üçin däl-de, hyzmat etmek üçin geldim. Goý, siziň öz araňyzda şu size mysal bolsun diýýär, baştutanlar hökmünde. Men hatda öz janymy Siziň üçin pida etmäge taýar boldum diýýär. Bizem, eger baştutan bolsak ýa-da şeýle ýolbaşçylar bolsak, bizde-de edil şu Isa Mesihde bolan garaýyş bolmaly. Biz öz gol astymyzda bolanlardan hyzmat etmegini talap etmän, eýsem, biz olara Isa Mesihiň bize hyzmat etmek üçin gelşi ýaly, bizem hyzmat etmeli beýlekilere. özümize degişli bolanlara. Isa Mesihiň öz janyny pida etmäge taýýar bolşy ýaly, bizem şoňa taýyn bolmaly. Soň kyrk altynjy aýatda biz görýäs eýýäm, kyrk altynjy aýatdan elli ikinji aýadyň aralygynda Isa Mesihiň ýene-de bir gudrat görkezendigini görýäs. Nähili gudrat görkezip otyr? Kör adamyň gözüni açyp otyr. Bir kör adam oň ýanyna get dilegçilik edip otyr diýýär. Bartimaý atly bir kör ýoluň kenarynda, ýoluň ugruna dilegçilik edip oturan. Ol şol Isa Mesihiň eýýäm gelýändigini eşidip, Gözi kör bolsa-da, şoň kimdigini bilip otyr. O näme diýýä? Eý, Dawut ogly Isa, maňa rehim et! diýip gygyrmaga başlady ol. Şonça halkyň arasynda şo batyrgaýlyk bilen ses edip gygyryp otyr. Maňa rehim et, maňa rehim et, Isa diýýä, Dawut ogly Isa! Köp adamlar sesini çykarmasyn diýip, oňa käýäp otyrlar şo kör adama. Ony edil gedaý, ýoluň ugruna dileg edip oturan gedaý ýaly görüp otyr beýlekiler. Ýöne ol şonda-da, olaň diýenine gulak asman entek hem batly ses bilen, Eý, Dawut ogly, maňa rehim et diýip gygyryp otyr. Ol şol Isa Mesihiň kimdigini tanap, ony goýberenok. Ol, Maňa şypa ber. Özüne şypa edilmegini şony isläp otyr. Isa Mesihiň kimdigini tanap, iman bilen oňa ýapyşyp otyr. Özüni tä gutuldyrýança oňa ýapyşyp otyr. Soň Isa näme diýdi? Oň sesini eşitdi. Ol aýak çekip, ony çagyryň diýdi. Soň kör adamy çagyryp, oňa tur. Isa seni çagyryp otyr diýýärler. Onsoň Isaň ýanyna gelende, oňa Isa Mesih näme diýýär o kör adama? Seň üçin meň näme etmegimi isleýäň? diýýär. Şondan sorap otyr. Isa Mesih bilýär oň kördigini. Ýöne şonda-da şony Isa kör adamyň öz agzyndan eşitmek isledi. Sen meň üçin näme etmegimi isleýäň? diýýär. Ine biz öz durmuşymyzda-da köplenç şeýle ýagdaýda bolýas. Hudaýdan anyk, göni näme gerekdigini dileg etmän, biz pikir edýäs, Aý, Hudaý eýýäm bilýär, men näme üçin dileg edeýin? diýen bizde şeýle pikirler bolýar, dogry dälmi? A ýöne biz haçan-da bize näme gerekdigini Näme bize mätäçdigimizi Hudaý bilen dileg edemizde, Hudaý bilen bile wagt geçiremizde şony aýtsak, ine şu dileg biziň Hudaý bilen aramyzdaky hemişelik aragatnaşygy görkezýär. Hudaý şeýle biz bilen hemişe şeýle gepleşmek isleýär. Iň ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Şoň üçin hem edil bärde şu kör adamdan, Seň üçin men näme etmegimi isleýäň? diýip sorap otyr. Kör adamyň eýýäm şol gözüniň açylmagyna mätäçdigini Isa ol aýtmazdan öň bilip otyr. Ýöne iň ýakyn gatnaşykda bolmak üçin Isa şonda-da şol adamyň özünden sorap otyr. O näme diýýär? Kör adam, Goý, gözüm görsün diýdi. Anyk aýtdy özüne näme gerekdigini. Isa oňa näme diýýär? Bar gidiber. Imanyň saňa şypa berdi diýýär. Imanyň saňa şypa berdi diýýär. Soň oň gözleri tiz görüp, ýol bilen Isanyň yzyna düşüp gidiberdi diýýär. Seret näme wajyp şu ýerde. Näme barada siz şu wagt dileg etýän bolsaňyzam, iman bilen dileg ediň. Isa Mesih size-de, Imanyň saňa şypa berdi diýmäge taýýar, eger kalbyňda, aňyňda iman üsti bilen Isa Mesihe dileg etseň, Olam saňa, imanyň saňa şypa berdi diýmek isleýär. Soň şeýle hem siz öz dilegiňizde edil şu kör adamyň anyk aýdyşy ýaly Goý, meň gözüm görsün, men kör, goý, meň gözüm açylsyn diýýär. Isa-da oňa imanyna görä dilegine jogap berdi. Oň gözi tiz gördi diýýär, tiz. Ol ýuwaşdyl garaşmady, birbada, derrew, dessine, Gözüm açylsyn diýdi, Isa-da gözüni açdy. Nähili gudrat! Güýçli gudrat göz ýapýar-da. Şol kyrk ikinji, kyrk bäşinji aýatda görýäs. Bagyşlaň, ene şu şu häzir ellinji, elli birinji, elli ikinji aýatda şony görüp otyrys. Nähili gudrat bolandygyny. Gudrat bilen Isa Mesih oň gözüni açdy. Siz şu wagt nämä mätäç? Näme barada dileg etýäňiz? Öz durmuşyňyzda, oýlanyň. Çagaňyz baradamy, maşgalaňyz barada, adamyňyz barada ýa-da belki ýygnanyşygyňyzda biri barada dileg etýänsiňiz. Ýa-da är-aýalyň arasyndaky gatnaşykda problema bardyr. Näme barada dileg etýän bolsaňyzam, siz dile iman bilen, Hudaýyň merhemet tagtyna ýakynlaşmaly. Şonda siz özüňize mätäç bolan merhemeti alyp bilýäňiz Hudaýdan. Bu Ýewreýler kitabynyň dördünji babynyň on altynjy aýadynda şeýle diýýär, bu Hudaýyň aýdyp oturan sözi, size berýän wadasy. Iman bilen siz maňa gelseňiz, men dilegiňize jogap bererin diýýär. Sebäbi imansyz biz Hudaýy hoşal edip bilmeýäris hiç haçan. Imansyz Hudaýy hoşal etip bilmeýär. Ine, bu Ýewreýler kitabynyň on birinji babynyň altynjy aýatynda bize şeýle duýduryş berýär. Ynsan ogul diýip otyr. Seret, biz şonam gördük. Ynsan ogly. Ine, bu eýýäm Isaň beýleki ady bolan şu döwürde. Ynsan ogly diýip Isa Mesihe şeýle at berlende bu Isa Mesihiň ynsan keşbine gelip doly ynsan hökmünde şu dünýä gelendigini biz görkezýär. Doly ynsan höküminde doglandygyny bize görkezýär. Nädip ol köpleriň ugrunda öz janyny bermäge geldi? Isa Mesihiň Özi şeýle diýdi şony, kyrk bäşinji aýatda. Öz janyny töleg hökmünde bermek üçin, köpler üçin, bermäge geldi. Ol siziň üçin haçda ölende, Öz janyny töleg hökmünde berdi. Günäň hökmünden halas etmek üçin hem size ebedi ýaşaýyş peşgeşini bermek üçin şeýle etdi. Ýöne şu zatlar iman üsti bilen mümkin. Töleg siz bilýäňiz, Isa Öz janyny töleg hökmünde berdi. Ýagny töleg bu bir zady satyn alanyňda tölenýän töleg. Öz ganynyň üsti bilen biziň tölegimizi töledi. Şeýtan şu wagt bizi hiç öz aldawyna salyp bilmeýär. Eger men Isadaky imanda berk durýan bolsam. Öz janyny töleg hökmünde berdi. Şoň üçinem biz azat Isada. Sebäbi Ol töledi biziň üçin Hudaýyň öňünde. Biziň gatnaşygymyzy dikeltdi Hudaý bilen ynsanlaryň arasynda. Şoňa men iman etýänmi? Isa seň üçin, siziň her biriňiz üçin Öz janyny töleg hökmünde berdi. Siziň günäleriňizi eýýäm töledi ol. Öňki döwürde, häzirki döwürde, gelejekde etjek günäleriňiz eýýäm tölendi. Öz gany bilen haçda ölende töledi. Näme üçin siz Isa iman etmeýäňiz şeýle ýagdaýda? Entegem Isany terk edip, oň sözüni terk edip, öz ýoluňyzdan ýöreýäňiz. Nädip şo haçda şeýle nejis ýagdaýda ölüp, töhmetçi höküminde ony haça çüýlediler? Şol dökülen gan siziň üçin tölegdi. Siziň günäleriňiz üçin töleg. Şu wagt men Isa Mesihe iman etýän, günäň hökmünden azat. Nähili gudrat! Günäň hökümi ýok meň üstümden. Sebäbi Isa Mesih töledi şony. Eýýäm. Gaty gudrat şu ýerde. Ine, oň körüň gözüni açyp. gudrat görkezendigini görýäs Markusyň döwründe. Şol bir Isa Mesih şu gün siziň durmuşyňyzda-da şol bir Isa Mesih. Şeýle gudratlary görkezip bilýär. Imanyň saňa şypa berdi diýdi ol kör adama. Sizem iman bilen Oň merhemet tagtyna ýakynlaşsaňyz, Ol size-de, Gyzym, imanyň saňa şypa berdi. Oglum, Maňa bolan imanyň saňa şypa berdi diýip, size-de şeýle ýüzlenip otyr. Siz şu sözleri kalbyňyza kabul etmek isleýäňizmi? Onda iman ediň. Ol size şypa bermäge taýýar. Isadaky iman arkaly siz şu ýerde kör adamyň gudrat görşi ýaly sizem Hudaýyň gudratyny görüp bilýäňiz. Ýöne imansyz hiç hili gudrat görüp bilmeýär. Isanyň gudratlary hökümi oň görkezen alamatlarynda görkezilýär biz şony görüp otyrys. Bu biz onuň keselleriň, erbet ruhlaryň, ölümiň hem tebigatyň, suwuň, howanyň üstünden bolan gudratlaryny gördük. Ine, biz şony gördük. Luka kitabynyň on üçünji babynyň ýigrimi dördünji aýadyna siz özüňiz seredip geçersiňiz. Ine şu ýerde näme üçin Isa göge Bolan ýol dar diýýä. Şu barada siz oýlanyň, siz şu wagt, Isa Mesihiň özi diýdi, Meň yzyma eýerýänler şol göge tarap ýol, ebedi ýaşaýşa tarap ýol dar diýýä. Näme üçin olany dar edýäň? Özüňiz Luka kitabynyň on üçünji babyna serediň, şu barada okaň. Hem şu sorag barada oýlanyň, şu wagt siz şu dar ýoldan ýöreýäňizmi ýa-da şu dünýäň, ähli dünýäň ýöreýän giň ýolundan ýöreýäňizmi? Sebäbi Isa Mesihdaky ýol dar. Isa Mesihiň özi diýdi, Göge bolan ýol dardyr diýen. Eger men Isaň yzyna eýermegi karar edinsem, oň maňa näme etmek isleýändigini men nädip bilýän? Siz şu sorag barada men sizi oýlanmaga çagyrýan. Siz ine şu Markusyň hoş habarynyň üsti bilen, Mattaň, Lukanyň şaýatlygynyň üsti bilen, Ýohannaň şaýatlygynyň üsti bilen Isa Mesihiň görkezen gudratlaryny eşitdiňiz, okadyňyz, gördüňiz. Nädip ol erbet ruhlary çykardy? Heýwere kesellä nädip şypa berdi? Tebigata nähili kontrollyk edýär? Kör adama nädip şypa berdi? Şu zatlaryň hemmesini görüp otyňyz. Ol ölini ölümden direltdi. Ine, şu zatlary bilibem Isa Mesihe iman etmeseňiz, bu Hudaýyň öňünde günä. Sebäbi ol size öz mukaddes sözüni berdi. Hudaýy saýlamaga men çagyrýan. Gudratlar diňe bir Hudaýyň gudratynyň Isa bilendigini, şol Hudaýyň Isa bilendigini görkezmek üçin bize berilmedi, Täze Ähtde. Eýsem ol adamlara şol Isanyň Hudaý tarapyndan wada berlen Birdigini we Hudaýyň Özüniň Ogluny şu dünýä iberendigini bilmek üçin Isa Mesih şu dünýä ýollady. Şoň üçin ol ýollady. Isaň taglymatlary hem bize oň kimdigini görkezýär. Siz bilýäňiz ol geçen gepleşiklerimizde näme diýdi? Isa Mesih şol Hudaýyň sözüni erk bilen öwretdi. Ygtyýarlyk bilen. Ony diňlän adamlar haýran galdylar. Bu Töwrat mugallymlary ýaly däl diýip, şol dini mugallymlar ýaly öwretmedi ol. Erk, ygtyýar bilen öwretdi. Ine, biz şol Hudaýyň Mukaddes Sözüni okamyzda, biz Isa Mesihiň kimdigini görýäs, oň Mukaddes Sözüň üsti bilen. Isa Özüniň Hudaýy şol bagyşlamagyny almaga ýeke-täk ýoldugyny aýtdy. Diňe Isa Mesihiň üsti bilen ynsanlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşyk dikeldilip bilýär, başga hiç hili ýol bilen däl. Siz şony ýatdan çykarmaň. Hudaý Howene, Ybraýyma, Dawuda, beýleki pygamberlere hem Merýemiň hem durmuşynda gördük, şol wada berlen Isa Mesihiň Hudaý tarapyndan iberiljekdigini eýýäm bize öňünden duýdurdy. Isa özüniň wada berlen Biridigini şol hoş habarlaryň üsti bilen bize öz agzy bilen aýtdy. Şony. Şu zatlaň hemmesi gudrat biziň durmuşymyzda. Şu günki durmuşda şu zatlar gudrat. Hudaýyň mukaddes sözüniň biziň elimizdedigi gudrat. Biz şu Hudaýyň mukaddes sözüniň bize berlendigi şoň üçin Hudaýy şöhratlaýasmy gündelik durmuşymyzda? Käbir hemme zat bize berlen, şol pygamberlikleriň aýdan sözüniň üsti bilen. Diňe Isa özüne ynanýanlara baky durmuş berip bilýär. Size ebedi durmuş gerekmi? Isa Mesihe iman ediň. Durmuşyňy oňa tabşyr. Özüň günälidigini oň öňünde boýun al. Ol seni gujak açyp garşy almaga taýýar. Biz nähili Isaň üsti bilen Hudaýa gelip bilýändigimiz hem kabul edilýändigimiz barada geçen gepleşiklerde-de gürrüň etdik. Sen kalbyňy aç. Kalbyňa çagyr Isa Mesihi. Ol edil şu gün saňa ýol görkezmäge taýýar. Ýöne sen taýýarmy? Oýlan şu sorag barada. Gynansaňam biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene-de gepleşigimizi dowam ederis. Häzirlikçe hoş sag boluň.